Johera mag Wuora, jodala mageno, agone Ruodhwa kendo Nyasachwa ni erokamano kuom loso thuolo majaber machal gi ma mar mondo wawuo kodi e kit weche machal nadi ma Jehova olose thuolo ni an mawuoyo kodi. Nyinga Pasta Agoro Ongaro Isaiah, awuok e kanisa mar Bahati Ministries Ron Ler e piny Kayole. To kapok wacho wach moro amora johera mag Wuora, to wadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasach polo kod piny duong'. Jehova iber manade Ruodha, Chunya odendi Adonai Ebeneza El Gibo Jehova Shalom ng'ama oseloyi to onge mondo yal weche ni ka kinde pod nitie ruodh lela kar opi maler otelo mana kuom inges amen jora magwora adhi wuoyo kodi kuom nyororo nyororo ma waseneno kitweyo godo nyaka guok e tie dero ma guok ok wuogi ma kata guogno kech kayo e tie dero to ok owuogi kata owinjo arufu mar chiemo to kamano otwe e tie nyororo guok ok wuogi. Waseneno nyororo motwe godo jok moko mogo lwetgi opingo. Otwe matek ma ng'ama notwe opingono ema nyaka bi gi kifungu magony opingono e lwete. Waseneno nyaka kuonde motwe gi nyororo matek nyaka dhoot. ma mondo chod nyororo cha chuno ni nyaka om hakso kawuono jawa chika mondo awuo kuom nyororo ma sama wuoyo ni samoro mako piny inyar ng'ato sama wuoyo ni samoro omako dak mar wuod ng'ato sama wuoyo ni samoro omako hand ng'ato sama wuoyo ni samoro oketo nyathi ng'ato piny nyororo keto piny gi tuo masiranda misole pile kod pile To Jehova ochika mondo awuo kuom nyororo kawuono. E ndiko mawuok e Naum achiel matindo apar kod adek. We asom gima ondikie mumb Nyasachwa mapok olo. Muma maler wacho niya, Naum achiel apar gadek, koro abiro chodo nyororo motweugo mi agolu e tich misumba. Sama in e bwo nyororo, to inyalo bedo misumba kendo ng'ama oketo nyororono kuomi gima owacho ema ibiro timo kowacho ni mondo idhi gi koni ibiro diyo kowacho ni dog gi koni ibiro diyo ibiro dok nikech en e wuon nyororo en ema ochiko gi nyororo kaka ohero nitie joma oseketne gi nyororo tichako iluwe nyaka kod del samoro en del mar tuo samoro en del mar kok ei ot notwe nyororo matek mano wach ni dag nok nobed kod kwe ohala nok nosudi kata olne loan onge kuma nodhiye kawuono wakelo yesu komeko chier mar choke nyakwar joka jese yesu ber neno ng'at molo lweny e musalaba manuel wacho ni biuru joma ogangre gi misike mapek gibed misigo mar nyororo mane otwe ng'ato machal nade momiyo nyar ng'ato pile kod pile iluonge no jakisoni kata yudo nyathi oonge kod geno geno nyose rumo wan kod yesu jadwok geno kawuono ng'at ma nolimo dala gi lasaro ja bethania ka nodonjo e dala cha toyudo ka kwe onge ji ywak karingo moko ringo kochimo nyim dharangach moko rimo kochimo toko pacho to sama yesu nodonjo to manuel nowacho ni mondo mi ogol kidi e dho bur kama nodinego lasaro gima nade mano dino ne ng'ato bed nyororo mane iluongo nang'o mano gol kuma nade mano nyiew pesa di kawuono wamiye amuri e nying yesu ja nazareth ka wawacho ni tuono nyaka gonyre kawuono ni puonyo wacho nobiro chodo nyororo motueyowa mane jehova el gibo jehova nisi yawe adonai jasachwa mapok olo man kod loch gi teko kod nyalo en nitiere ka jehova mano golo jo-israel e jela sama ne gin e tich misumba tich omwasi tija thoro tach mane ichunogi ni mondo ginyon lowo pile kod pile to jehova sama nodonjo gi ng'wonone mang'ongo nyoroche mane otwegigi e piny misiri nochot mara moja kata obedo ni farao ne luwo bang'gi mane nam ni mbele to farao ni tokgi gode ni bathe to nyaka moko bende ni bathe to jehova sama noyuoyo kod musa ma kamram one ni Musa iting' ang'o? To Musa nowacho ni ting' oluth. Akwayi ni ting' ane yie kawuono merwa. Ting' ane yie mabiro chodo nyororono sani. Ting' ane yie mabiro miyo ijino chang sani. Ting' ane yie mabiro miyo school fees yudre. Ting' ane yie mabiro miyo rent yudre. Ting' ane yie mabiro miyo ohala chung' malo. Modog ni Yesu. Mumba kona Jeremia prabich gachiel. goni ni erokamano chier mar choke yesi ber manade jatend lweny jeremia prabich gachiel matindo pradek kod ang'wen we asomie gima ondike mumb nyasachwa jeremia prabich kod achiel matindo pradek kod achiel pra, matindo pradek kod ang'wen Muma maler wacho niya, Ruodh Babulon nokango Jerusalem mochamo. Sama otwe ng'ato, to ruoth motweyo nokango macham. Otweyo kacha kong'eyo ni kango duogo kod le, kango duogo kod gigene mag tich, dang' noyudi mana kanyo. kanye mang' nokangie gi wich bar kanye mang' nokangie gi ich maremo kanye mang' nokangie kod kok e dier ot kanye mang' nokangie kod kor maremo kanye mang' nokangie ni kata tich ok yudre kanye mang' nokangie ni kata pepas ni ok konyi kanye mang' nokangie ni kata arus ni ok konyi ruodh babulon mane ochiwo nyororo mar mondo otwe godo jo-Israel. Mumba kona niya, Ruodh Babulon nokango Jerusalem mochamo, osenyodho dalano, otieko ma nyaka yawuoyi mane nyalo konyo dalano, mago notweyo gi nyororo, mamoko nolalie kong'o, moko nolalie ter, mago kaka nyororo tiyo. Chieng' moro ka an e gweng'wa, tawinjo mama moro okinyi mang'ich kadhi sikul, owuoyo kod dak, okone ni dak winji, dak inie chwora, aneno ka wuod ng'ane obiro ka, oja polis, makdago ikelnago ka ng'ane wuod ng'ane bende japuonj makdago mane iketo nyororo ee ichikonu nyoroche ruodh babulon dwa kango dalau odwa nyodho madong' nono ma gimoro amora ma in go kata puonjo nyathi tami akelo yesu jadwok geno kawuono ma kata ruodh babulon nochung' ne par ng'ato to nitie jehova shalom adonai ebeneza elgibo jehova nisi Nyasachwa manyalo duoko geno kama geno nyorume. E nitiere kama kata ne twe dala gi nyororo ma ruodho ga Babulon bi yude kama nodhi omokeno ma nyodh gimoro amora matiek duto te ma ji wuoth ka kino wigi ni ma be par ng'ane ma nwang'e ni ne nitie kata dhok cha kara nonyodh duto notwe gi nyororo ma nonyodh gimoro amora manie dala duong' odog ni Yesu ratego. Mumba kona niya osenyodho dalano mobolo kucha mana ka gulu ma iye ni nono kendo omwonye mana kondiek mombakona nomwonyo mana kondiek ondiek sama mwonyo gimoro ok ocham mos omwonyo mapiyo piyo ka gin yawuoyi to omwonyogi matijegi oketh piyo piyo ma gin ema imiyogi retrenchment kama idwa ni mondo mi odhi ogol jomoko en ema nyinge kwongo ka nyar ng'ato tedo en ema tedone nokethore mara moja kech nyororo noluwe aeto ruodh babulon odonje ruodh babulon ka donjo to kango piyo piyo to mwonyo mana kondiek kawuono ni wakelo yesu komeko chier mar choke ja nazareth omuga elela yesu wacho niya jeremia piero ariyo gadek matindo piero ariyo gochiko Wachna chalo mach wachna chalo nyundo mabaro lwanda matindo tindo kawie lwanda no kawuono kawie nyundo no kawuono mondo ibar lwanda mag nyoroche madongo manodhi omako piny inyar ng'ato wan kod yesu jadwok geno kawuono gima nade manotemogo lwanda manotameloyo ere wang'eyo yesu komeko chier mar choke ja galili en kende moromo oparo sarai ka higa oniang' oparo abraham Ibrahim wuod Tera ka higni oniang' wang'eye jalok nying ng'at mane oloko nying Josef ma wuod Jakobo ka ni e jela korwako kunguru tigole sa Jehova koromo to nyoro chebiro chot kawuono nying Yesu ja Nazareth sa Jehova koromo sa Jehova koromo nyaka ich maremo nobro chango kawuono sa jehova koromo kawuono ni to nyaka esta ma nyathi kich ibiro loki maber nyaka mikach ruoth wang'eyo jehova nisi adonai ebeneza oromo jatend lweny oromo jehova manoparo sarai en tie ka mer wabed kod geno nitie jehova manyalo pari magoli e kwamo magoli kuom nyororo matek momako ino Awuon wadwa nyiso nyororono niya, nyororo ionge teko nitie Jehova, nyororo ionge loch nitie Jehova. Wan kod Nyasachwa manyalo. Jeremia piero ang'wen matindo ang'wen wacho niya, awuon agolo oko kuomi agolo nyororo oko e lweti bed ni ne ruodh babulon obiro mochamo mokango momwonyo mana kondiek to kawuono jehova golo nyororo oko e lweti wacha wacha ni nyororo mar dhier wuok sani nyororo mar koso pesa wuok sani nyororo mar koso kue wuok sani nyororo mar tuo wuok sani nyororo mar gope wuok sani wan kod jehova ma jawil nying en ka obiro wilo nying ng'ato kawuono iluonge nem chenja obiro wilo nying ng'ato kawuono nying ma jogweng' nong'eyo ma jogweng' ne buyogo sama nibuyo kod kod nying ana ma penina gini ne buyo kod nyinge sama sa jehova nochopo jehova nomiye nying nyathi e lela moting' e lwete ma nowinj ywak nyathi e ode ok lich ni joket nyororo noketo tich adisadi wan kod jehova mabiro chodo nyororo ge lela wan kod adonai owacho isaya prang'wen kod abich niya asemako badi ma korachwich mondo abro muko gode manie mbeleni ma pie gi elela mano jehova el gibo nyasachwa ma pok olose karaya ang'wen matindo abiriyo wacho niya ni kata chandruok mar, mar zerubabel dongo kaka gode tabiro piyogi ma gichal kaka pewe mano nyasaye ma pok olo kata ne tue ma jotwego ne chopo gokinyi kata ne gichop dier otieno kata ne gichop uyuuyu mar piny wan kod jehova mabiro piyo godego machal kaka pewe mano jehova nisi adonai ebeneza Nyasachwa wacho niya e Joshua achiel matindo chiko duong' odog ni Nyasaye mapok olo duong' odog ni Nyasachwa mapok olo e Joshua achiel matindo chiko muma wacho niya Joshua achiel matindo chiko par kaka asechiki ni mondo ibed gi chir kendo gi jing'o. Mano Jehova mowacho, bed gi chir, bed gi jing'o. We luor, nitie Jehova mar kedo, mabiro kedo ne joma nyap, mabiro kedo ne joma ithiro, mabiro kedo ne joma isiyo, mabiro kedo ne jok ma gigegi okethore. Bed gi chir, bed abeda gi chir. Jehova pod ngima, jachwech polo koda piny pod nitie. Jehova ma pok olo ngima, Mumba wacho niya, anwoyo gima ondiki e Muma Maler mar Jehova. Anwoyo Joshua achiel matindo chiko par kaka sechiki ni mondo ibed gi chir kendo gi jing'o. Kik iluor kendo kik chunyi nyosre nikech an Ruoth Nyasaye ma Nyasachi an kodi kuonde duto midhiye. Bed nidhiye manyo tich Jehova ni kodi, we luor. Bed ni idhi e dak, idhi e tedo, we luor. Nitie Jehova ma jasir joma okwano. Bed ni idhi e ohala, we luor. We luor ruodh Babulon ma jakang gige ji, to mwonyo mana kondiek. Nitie Jehova wacho ni obiro siri kod bade mar nyinyo. Zaburi praboro gachiel matindo auchiel wacho ni nagolo dheche mag ting' mapek e goku kawuono ni Jehova wacho niya, obiro gole ting' mapek mar chandruok ma nyororo nokelo kuomi. Nitie Jehova ma jadwoko geno nitie nyasachwa ma jadwoko geno jehova ma jawilo i nying nyasachwa ma jadwoko geno ma jaywe pi wang' joma ywak jehova no ni kaka wuononi oneno pi wang'e wacho niya obiro golo dheru mar ting' mapek kuomi ma nyororo nokelo obed ting' mapek mar tuwo misolo ne pile kod pile obed ting' mapek mar dhier nying yesu ja nazareth wan kod yesu buga alwanda mapok olo chier mar choke ja galili yesu moromo en tie en obiro guro dak mar ng'ato obiro siro od ng'ato obiro gwedho nyithi ng'ato duong' odog ni yesu wendo duong' odog ni ja galili isaya prariyo gariyo matindo prariyo kod abich wacho ni chieng'no abiro pudho musmal ma nogur matek kata nyororogo eko sama niketogi tiguro musumande mondo chandruok osika sika mondo dalani obed abeda kod liete mondo nyithi dalani kik kal kata penj moro amora mondo mi ka gichopo e klas ma kama to kanye ma gilokre jonekni E, yesu ka jehova osana molimo wuoyi e piny jogerasi e liete mag joma tho oyudo ka wuoyi dhomo kisungu madongo mag mbalariany kanye ma yesu ka jehova norese sama wuoyi noting'o poko rabolo mane odhi okawo nyaka losruok mag dhano mage mane omuodo kaka biskuit e dhoge sama noromo kod yesu muga chier mar choke osiptal mang'ongo daktar mar daktache o oh, yesu nyamrerwa ng'at maduoko geno yesu noloso wuoyi ang'eyo ni jogweng' nobwok gik ma jehowa watimo ok gin gik ma kawaida gin gik ma nyalo bwogo nyaka jirani sama ang' nitie nyathi e tiendi mano ok en gima kawaida jehova biro bwogo nyaka joma nowacho ni ok nyalre sama ang' niyud tich mano gima ok kawaida jehova biro bwogo nyaka joma wacho ni kar jokang'ane gi dala jokang'ane mano wang'eyo mano dala siko luong odong' ni yesu wendo ngeche pradek matindo pradek wacho ni mokwongo en sibuor onge le moro amora maromo kode mano nyasachwa man kod loch mano jehova manokuodo wi farao achiel koda jolwenje madongo manotimnegi training mar nego ji mago seche manoluwo bang' jo-israel to jehova noyawo fireji mag polo manam noringo kodgi molal kodgi en ang'o ma notemogo lwanda motame loyo ting'a ting'a badi kawuono iwach ni jehova timna ang'wono kuom nyoroche manene kit ngimana e dalawa ka aneno ka dalawa omoke anete dalawa omoke ong'ono jehova chung' gi par merwa kawuono jehova chung' gi dalawa jehova chung' gi dalana jehova chung' kod somb nyithinda jehova chung' kod ohanda mano nyasachwa yesu ka jehova nyarombo muma wacho ni mokwongo en sibuor onge le moro amora maromo kode bed ni leno nogol e bwo pi ma noluong nyinge ni Maimuna ma nobwogu godo ma nowacho ni be ung'eyo ni wan wan jokangane ok milruok kodwa ng'ama wating'o kawuono iluongo ni sibuor onge le moro amora maromo kode sama ang' wane chunge ohala ohala ang' nochungi sama ang' wane chunge somb nyithindo somb nyithindo ang' nochung' sama ang' wane chunge dak mar ng'ato dak ang' nochung' sama ang' wane wach ni jehova dwok fedha kod dinari e lwedoni wabiro kone ni jehova in e chakruok kod giko o fedha kod dhahabu gini magi duong' kod pak odog ni jatend lweny mokwongo en sibuor onge le moro amora maromo kod nyasachwani duong' odog ni yesu wendo owache fweny adek matindo aboro naseketo dhoot e mbeleni maonge ng'ama biro loro kata jolorgo bi gi nyororo manogol kuma nade manoni kata ni made in china kata moko made in usa ok chandwa kuma nogolie nyororo oseketo dhoot e mbelewa maonge ng'ama biro loro e nying yesu janasareth onge ng'ama nolor Duong' odog ni Zaburi piero ang'wen matindo ariyo wacho ni noywaya kogola chuodho matimo todo mano Nyasachwa mapok olo obiro ywayi kogoli e chuodho matimo todo mano Jehova nisi Jeremia Udilikia wache piero ariyo gadek piero ariyo gochiko ni mokwongo Wachne jwach Jehova ni, Ochalo mach, kaw majno mondo idhi godo chiel godo dala ochalo nyundo mabaro lwanda matindo tindo gik mane oketi ni mondo mi nyar ng'ato kik yud kar dak ni ne oket nyororo moro mane otweyo nyar ng'ato ni kodhi to oduo digni ochako oduoga duoga ni wuod ng'ato kokendo Odigni ochako duoga duoga, jomoko wacho ni wana ne kawuono ni kone gina ting'o Jehova Lwanda. O oh, mokwongo wachne chalo nyundo, e eh, obro baro Lwanda matindo tindo, wachne chalo mach, mano Jehova El Gibo. Nyasaye ma pokolo, ruodh polo kod piny, mumba kona e mika abiriyo matindo aboro, ni wasika weuru nyiero jehova ma nitie nyasacha nitie obiro ywe pi wang'a apoya nono jehova biro gola nyierou apoya nono jehova biro dwokona mwanduna manolal apoya nono jehova biro dwoko dakna ma dakna chak chung' kendo gima ubiro nyiero biro onge wan kod jehova manyalo go zip dho wasigwa ilela e nying yesu ja nazareth duong' odog ne nyakwar joka jese erokamano wendo fweny abich wacho niya oh kata nolor kitabu no matek nitiere sibuor mar dhod juda en kende en nyakwad joka jese yesu en kende momiye kifungu obiro yawo kitabu no ratiro e lela kitabu mane olor kor kido kido abiriyo akia ni kidogo chal nade kuomi kido mane olorgo eko manogo kiful matek motwe gi nyororogo kido abiriyogo wan kod yesu ratego ng'at manyalo gonyogi e lela We ywak sibuor mar dhood Juda ema oselocho. En kod ratiro mar yawo kiwuo dhoodne e lela. Mumba kona niya, e kwen piero ariyo gadek matin apar gochiko asomo. Duong' odog ni ratego. Jehova iber manade. Chunya odendi. Wang'eyo Jehova manyalo siro ng'ato mokwamo momoko momoke anete. En Jehova Shalom, ng'at manyalo pudho ng'ate anete. En Jehova man kod Ramuki, iluongo ni Yesu Ramuki. Onyalo muko gima nade manomoko motwe bad ng'ato. Ondike Jeremaya achiel matindo apar. ni winji udilikia asemi teko mar muko gi pudho gi go piny gibed nyoroche mano twe tich adi sa adi kuma nade wan kod jehova shalom adonai ebenezer o oh, wacho eh, eh, wuok apar gang'wen apar gang'wen weluor nitie jehova manyalo timo ne ng'ato ng'uono Jehova biro paro ng'ato kawuono ni Jehova biro siro ng'ato ndike Mathayo apar gabich apar gadek ni gimoro amora ma wuora manie polo ne ok opidhi biro pudh oko. Ondiki e Isaya prabich gang'wen matindo apar gabiriyo ni onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi. Bed ni ne gin nyoroche manolos tich adi kinde mage, bed ni nolose kinde kwere manowacho ni anyuola mar jokang'ane ni gin ginibed abeda jokwecho pile kod pile ginibed ka gin gikwecho ne ji kendo gin gisiko gibeto ne ji kawuono ne wacho jokolosai ariyo apar gang'wen norucho gima nade ma nondiki ma notweyowa e nying yesu ja nazareth nyororogo kawuono ne wabanogi kendo watweyogi giriemb yesu ja nazareth kwawacho ne nyororo niya wamiye amuri kwa kode nyororo ni kawuono ni ionge teko e dalani ionge teko kuom nyithindogi ionge teko kuom mamani ionge teko kuom ohalani e nying yesu ja nazareth gimoro amora ma wura manie polo ne ok opidh ibiro pudh oko duong' odog ni yesu wendo duong' odog ni janazareth duong' odog ni were maklo jeremia pradek matindo aboro wacho ni abiro turo jok manie ng'utgi jok mane oketi sama niketo ne nyororo titweyo nyororono kod jok iwacho ni en to ok nowuogi e gima waketoni ka gisingore kod nyiseche machon zaburi pradek abich matindo abiriyo wacho ni seche ma gitimo mano to gichiko ni obadho mumba kona ni ne gichiko na obadho nono kayiem nono Wang'eyo- wang'eyo jehova shalom mano golo wuoyi mano moko e t- e dho yawo higa pradek kod abi- pra- pradek kod aboro mano eh, johana abich mumba kona ni sama noromo kod yesu ratego sama kama nokwame ma nomokeno ma chieng' ne goyeno ma nyoroche notweyeno ma koth ne goye ma nyoroche notweyeno ma kore ne rame ma nyoroche notweyeno sama noromo kod yesu dwoko sama noromo kod yesu dwoko sama noromo kod yesu nyamrerwa sama noromo kod yesu daktari sama noromo kod yesu wendo mane sama nyoroche ma notweye mano omiyo bodho omoko piny kanyo sirana sane ma nyorochego nogo e sarut wawacho niya e nying Yesu ja Nazareth, onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi mane sa apar abich gang'wen matindo apar gabiriyo chung' kuom yie nyon yie motegno wan kod Jehova mane ogolo jo-Israel e jela wacha wacha ni kata an kawuono ni Jehova nyororo manade motweya igola kawuono e jela obed nyororo na onge nyathi Jehova kawuono imiya in e Nyasachwa manyalo ting'o miyo ji nyithindo kane imiyo Hana miya kane imiyo Saraia bende miya kawuono wan kod Jehova ma jatim ne ji ng'wono. Ogolo Josef e jela moketo prime minister. Mano Jehova name changer, onyalo loko nying ng'ato. Kama ni ipare ni noweyie bur kama noweyieno. Kanye ma Jehova biro ting'ie malo wacho Zaburi prang'wen matindo ariyo ni noywaya kogola chuodho motimo todo. Kanye mobiro gole ng'ato kawuono ni ting' ating'a badi malo kiwacho ni Jehova sa oromo mondo an bende nyoroche dagi nyaka chodo oko kawuono. Ang'e Nyasaye ma pok olo, en kod loch. Isaya piero ang'wen gachiel matindo apar muma wacho niya, luong odog ni Adonai. Isaya piero ang'wen gachiel matindo apar muma wacho ni kik uluor gimoro nikech an kodu. Jehova wacho ni kik uluor, an kodu. Kata iwuotho e mudho, Jehova ni kodi. Kata iwuotho e chandruok mineno ikaleno, Jehova ni kodi. Kata iwuotho e gope ma intierego, Jehova ni kodi kata iwuok iwete dak mantiere kokono Jehova pok owe yien kodi en kod duoko en kod nyalo e wi gima nade mikale muma kora nwoyo kik uluor gimoro nikech an kodu kik kibaji gou nimar an e nyasachu amiyou teko kendo akonyou bende asiru gi bada ma kora chwich malochogo koro neuru jogo duto mamon kodu wigi biro kuot mi gidhier nono. Adier jogo duto makedo kodu norum milal nono. Unudwar wasikugo, to ok unuyudgi. Mano Jehova ema owuoyo. Ubiro manyogi, kata miechegi ok unuyudi. Biro yudo ka kuondego tula kod ng'ang'a ema odakie. Mano Jehova ema owuoyo. Ubiro manyo wasikugo mane ong'e tweji kod nyoroche. Ubiro manyogi to ok nuyudgi. Mane ong'e loro ne nyithi ji ni mondo mi kik isom. Ubiro manyogi to ok nuyudgi. ma nong'e loro mondo mi mier kik kata dhiang' kik donjie ni dala obed mana kod guogi mang'eny to kik bed kata kod rombo achiel o ubro manyo wasikugo to ok duyudi joma noloro nyakwelni mag ji ubro manyo to ok duyudi jehova ema owacho obiro rucho gimoro amora mosendiki e nying yesu ja nazareth nyororo moro amora manie ngima ng'ato wawacho ni kawuono nyaka ogonyre nyororo mar tuo nyaka ogonyre nyororo mar gope nyaka ogonyre nyororo mar masiche nyaka gonyre nyororo mar ase nyaka gonyre nyororo mar koso tedo mar koso nyombo nyaka ogonyre kawuono wan kod yesu ratego manyalo gik moko duto wache wi musalaba kendo anwoyo kendo biuru joma ogangre gi misike mapek abiro miyo uyweyo mano nyasachwa mapok olo ng'ama nigi misigo mar chandruok wan kod yesu ka yesu mabiro ting'o misikewago magolnwa misigo duong' odog ni ratego iber manade nyakwar joka jese onge gima oseloyi asomo zaburi pradek matindo apar gachiel Zaburi pradek matindo apar gachiel duong' odog ni Jehova mapok olo. Zaburi pradek matindo apar gachiel muma wacho niya wasika duto jara kata ka jogweng'wa tugo mana koda ji osejari kech twech mane otweyi to nitie Jehova ma jadwok geno kendo uh, uh, abwogo ji duto ma ong'eya kaluwore kod twech mane otweyi godo mane ogaj godo ohala kata joma nong'e ibwogogi gidhier nono ni ma be ng'ane ma be ohande ng'ane ma be nyathi ng'ane mane wan go gi geno ni biro ting'o dalani malo ma bende nyar joka ng'ane adier o ka ginena e wang' yo to giringa aringa Ji duto wigi osewil koda mana ka gima asetho, kendo achalo mana ka yugi mosewit oko. Awinjo ka wasika kuotho ka bwoga kuonde duto. Eh, kionko gihondho wach kaachiel mondo mondo ginega. Kawuono ne wan kod Jehova ma jadwok geno ne joma oyie. Wan kod Jehova ma jadwok geno kama geno norume wan kod jehova ma jatimo ng'wono ne joma oyie wan kod nyasachwa mowacho mathayo apar gabich matindo apar gadek ni gimoro amora ma wuora manie polo ne ok opidho ibiro pudh oko wan kod jehova mowacho isaya prabich kod ang'wen matindo apar gabiriyo ni gimoro amora ni onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi koro kata gipangi ni dalani nosikie nyororo wan kod jehova mowacho e jeremia prang'wen matindo ang'wen ni kawuono ni agolo nyororo ok e lweti kendo ibedo thuolo wan kod jehova mowacho e jokolosai ariyo apar gang'wen norucho gima nondiki mane otweyowa wan kod Jehova mowacho e Zaburi prochiko gi achiel ni ng'ama odak e tipo mar Jehova manyalo gik moko duto nyalo wacho niya, in e kar konyruokna, in e ohingana, in e Nyasacha mageno kuome, wadhi kodi e lamo mar nyasachwa sir ng'ama owinjo wachne mar jehova mondo ochung' kod ng'ato wadhi kodi e lamo mondo nyasaye mondo pari mondo jehova mondo ochung' kodi jehova iber manade ruodha chung' kod jogi ratego Yesu par gi misango maklo rembi man gi loch mondo umgi igwedh gi Kristo mar polo Roho maler mondo umgi ruodhowa mara kuom Yesu amen jara mag wuora jodala mageno an ma wuoyo kod nyinga pasta goro ongaro isaya awuok e kanisa mar bati ministries ler e piny kayole namba na madang iyudago en 0733 79 49